Ale be ebe kpɔli yi ke edo le dufakaka me yi ke yewo ɔ enye. Kpɔli djongbe. Kpɔli. Gbesa yo prophetic word are kedje tɔ tɔ tɔ. Kpɔli djongbe ee tɔgbi ɔ gbojiri kpɔli djongbe e medji be dua na asi nyuie ale be e kpɔli djongbe ya nukee wo exe ɖe ŋu. Eye ale ne gblɔ mɛ a. Mese yo gbese ɖeka ne wo. Ee enye. Tɔ lɔlɔ lɔ gana vusu meza tɔ li ƒome bu na o. Mhm. Ema li enyo gake glɔ etɔ nyo etɔ glɔ egu hã nyo gu hã glɔ curvilinear forms. Mm. You know. Yenye the basis of African aesthetics. Hey, what's up? Leke nye domia, mía katã mí mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya. You don't know Stonebwoy, Everlove TV, mia le ŋku ɖe ŋu ye. Alright. Eyoo, nye da kpe nɔ abe ale na xɔ mi ɖe aƒea me fia ene. Ee, nyateƒe, nye nyi ba ne mia mawu Sogbolisa, nye gba hã mia nyi ba ne miawo fiawo, ŋgɔgbetɔwo, dumeviwo, mia nyi ba ne wo, ye mia nyi ba ne mia dukplɔla yeye wo ho li fia. Ee, sɔhɛwo, mia nyi ba ne mi. Ee, nyateƒe, enya aɖe ɖiɖim le mɔ dzi, vevitɔ mía tɔgbui Ezewu kɔ nya aɖe da ɖe mɔ dzi tso míaƒe edufakaka ŋu naŋlɔ dua. Kpeɛ kɔ dufã enye nu yi míekana alo fã enye nu yi ke míekana bia nu ta tso míaƒe mawuwo gbɔ elabena ne wolia, mía amegbetɔwo míete ŋu kpɔnɛ o. Wonye vivimenuwo yi ke dzɔna nenye be mía. ebia nu ta exe mɔ na wo o. Ke míewɔnɛ kple susu ʋi be ne vɔsa aɖewo li wòle be míasa si ke be ne nu vɔ̃e wònye dzɔdzɔ gã wòva zu nu nyuia, míesa vɔ ma wo. Ee menye ŋugbezã ta koe míeka du faa ɖo o. Ame ɖe yiɔ mía ŋutɔwo ko míetsona míetsona vlavo hã ko kanɛ. Ebia gbe míaƒe Mawu. Aɖe yɔ ne dɔléle aɖewo li hã eva hã mieka dufã gake dufã hã mieka fia va yia ya ho gbe zã ŋu tse mieke ɖo ko ma gblɔ be tɔgbi alo dutɔ tɔgbi gã ŋɔ nya enya mi ke e de dɔ ma shi na mi be mi wɔ e labe le nyateƒe ma ŋɔ ƒe wo kple mla dawo wɔwi nɔ ta de ne kɔnuwo wɔwɔ le dua me ye afi ya wowɔ kɔnua le hã wonye ʋɔnu gã hafi ho popular name wonɔ gbɔgblɔm be agɔwo ʋɔnu hã ye hã tɔgbi gã alo dutɔ tɔgbi gã ʋɔnya gbãtɔ ye ɖu ya nyi ye li dua ɖe afi ma ye wòku hã afi ma woɖi ɖo ale be eyi ne mía tɔgbi gã.

Nu ka tae wòɖoe anyi ɖo? Elabena togbɔ be kɔmitia ɖe nɔ anyi tsã va yi hã, míekpɔ be nanewo meyi nyuie o. Gake wòɖoe anyi hã be ɖe míegbɔgblɔm be míawo ɖeka ko míawɔe o. Míedi be míawɔ ɖeka kple ame yiwo elie. Mí katã míasɔ aɖui wòadze fiatɔ dze ga to. Nu yiwo nye nu gbegblẽ va yia magblɔ ɖeka. Le kpɔɖeŋu me, etsã ƒe hogbezã ƒe ɖoɖowo míewɔ míewɔwɔ ma, nye hã mele eme nye vice chairman. Eyi mí be míaɖo mía tɔgbuigã ƒe nya. Egbã míeyi hogbezã ƒe takpekpewo, míegblɔ nya aɖeke tso e, e, kɔnu aɖeke wɔwɔ le hogbe park ŋuti o, gbe ma gbe o. Ke míeɖo míahe tɔgbiʋɔnya ɖe go ŋugbe kpaka. O, mía amewo ɖeko míesi be tɔgbizewo be wokɔ nu aɖe wɔ ge ŋugbe kpaka afi ma ta míekpɔ mɔ míahe tɔgbiʋɔnya ɖe go afi ma. Evɔ ŋu ma ye nye duɔtɔ. Fia míwo mietu míwo xɔ ɖo hã ye tso afi ma na mi hafi mietu miaƒe efiasã la ɖo alo miaƒe aƒea ɖo. Kɔ míekpɔkpɔ me ŋutɔnyenye aɖe eŋiŋli vavam. Edo ŋugbe aɖe yi míeyi ɖe agɔwo ʋɔnu yi ke nye ʋɔnu gã. Afi ma edzo ko be ye tsi ƒu ge ɖi hafi míelɔ̃ ƒo kple amla dɔ míaƒu tsi ɖi. Ko o evɔ kɔnu mɔ míawoe wɔnɛ ko efiafia be teƒe yɔ be agɔwo ʋɔnu kɔ. Ya yi okpɔ mɔ ye kpɔ mɔ be ya ƒu tsi ɖi hafi míelɔ̃ ƒo kple mla mla dɔ míawoe. Ko ye ƒe atrɔ me yi ɖe mía tɔgbui zewu fofo gbɔ yi ke nye fonye be ao. Nu ma meyia edzi nenema o. Nuteƒea yɔm be ʋɔnugã ʋɔnugã menye ɖe wòfia be ŋka agɔwo ƒe nuwo, me ɖe wòfia be agɔe tu teƒea o. Le kpɔɖeŋu me fia wodanyewo woda afia yɔm be Dzelukɔƒe gake me Dzelue tue o. Ŋkɔ xoxoe nye Ŋugã Zomayi. Fia melea dɔnɔ gbɔ wòyɔ mee gake medɔnɔe tso kɔƒea o. Yi hã wòɖo kapita dɔwɔƒe ɖe mɔ tɔ yi ko na amewo be yewoɖiɖi ge ɖe dɔnɔ gbɔ kɔ. Yi koe wòxo ŋkɔ ma gake meyi wo kɔƒee o, meyi tui o. Ta nulia ŋutɔe nɔ nyi. Ko nu ma nɔ dzi ʋuu míeto fia aɖewo he ɖe go. Gake vɔ, eyi wònye ɖe womɔ xem na mí be mígaɖo fia okɔ eye woho gbezãɖu ma du faiwo katã woka kɔnu yiwo katã wowɔ mɔ do gbe vevitɔ nugbidodo si ke be ne dre le nɔvi kple nɔvi dome agbemagbe yi woyɔ amewo katã edɔ nugbi na wo kɔ ɖekawɔwɔ vana. Gake nuyiwo katã yi dzia, womedo gbe tɔgbi ƒe nya o. Yewo hogbezã broshuia Nu Yimewo Katã Wɔm hã, womede yewo contribution, evɔ hogbezã broshuia he wowɔ va yi xoxoxoa, fie wòle ne dua, ale wòkplɔ mí tso ŋɔdzi ale wònye fia ne do gbɔwo ʋuu va se ɖe egbe me. Nu mawo katã wonɔ eme, gake ƒea me tɔe woɖoe kplikpaa kɔ wo ɖe yewo ŋkɔ me. Ye woyi ɖe tsi ƒo ɖi woaƒe. Le hogbezã de background hã, wo me te ne wo yo ŋkɔ nyi Bani o. Amo ɖo go yo yo tso yo yo ste, ele abe esese nu alo vɔvɔn me yo yo tɔgbi ho nye ŋkɔ aƒo ŋkɔ ɖo ne anyi Bani. Ko nu yo kata wo nye nuwo yi dzi fuu. Ko mi kpɔ nu hɔ nu gbegblẽ we. Wo dzi be yo ɖe tɔgbi ho nye ŋkɔ ra doa ŋu. Nu ma te eyi ne miwo hã mi le dzi vɔ ye mi ɖo eh, hogbezã planning committee. Eye mi ga ɖui hã Kple susu be míwo hã míano eme ne míaɖɔ zã anyi, mí katã míaɖui. Ye míefɔma Reconciliation Committee hã bene wòaƒoƒo mí katã míano ƒu. Kɔ míaƒe Reconciliation Committee hã míedoe ɖe mía tɔgbui Esrael gbɔ. Kɔ yi hã tso Gbedeasi be ye tso tɔgbi tameklo ne wɔ a represent ye. Gake tɔgbi tameklo hã menye ɖo tɔtɔm ɖe dua me o. Ko mía me dɔdɔ yi ŋu zi geɖe gakea míete ŋu va ke ɖe eŋu o. Ke mía tɔgbi Ado yi hã ga dze agbagba sesĩe eɖo kpekpe kple mía tɔgbi srɔe. Kɔ kpekpea ɖo ko da me dzi. Ese ŋɔ be e, vovo meli kɔ, eda dzi. Ko ya ŋkekewo ho va yim. Ko mía be lɔ̃ƒo kple mla dawo fia mí nua mele ha míwo míawo teƒee hafi edu he zazam. Ye míawoe nɔ ŋgɔgbe ne kɔnu wo naa. Míetsoe ɖo mía ɖokui dzi be ele be míake du fã. Ne míekee kɔ míekee ne dua katã. Ko míeke fã hã. Kpɔ lea míeka hã e, edze mɔ dzi alo mía viwo de ɖe mɔ dzi hã. Ko vɔsa yi wosɔsɔ fia yi ko le be míasa. Kɔdufea ye ka ko mie ka nɛ. Wo me ka nɛ ga ka nɛ ake o. Ke nu ye wòle be mía wɔ fia koe nye be mí katã mía sɔ asẽ vɔsa hewo le doa ŋkɔ mía zɔ ɖe ŋgɔ gbe. Ne mía asẽ vɔsa yewo ke le ŋgɔ gbea kpoa ne yewoa azɔ ɖe ŋgɔ gbe. Tɔgbui Damadzi le wò nya ŋua eɖe eme Ye edua hã si be Hao Gbeza Planning Committee, elia pɛ mieɖo Reconciliation Committee yi ke fia be mia aƒo ƒu le ego ma me yi ke nye ɖekawɔwɔ ƒe akpa dzi. Meku ele miaƒe kɔnu yi ke miewɔ yi ke nye edufakaka kple etɔ yawo ɖe, Reconciliation Committee ya ate ŋu ge ɖe Akpa evelia kple su be woalé ŋku ɖe xemɔwo katã ŋu ne mia aɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe ye tukaɖa aɖeke mate ŋu ava o. Elabe Reconciliation Committee ya ya ɖekawɔwɔ ƒe habɔbɔ wònye be ɖewomae tɔgbuisri gã etɔ̃lia yi ke nye awɔmefia ne aŋlɔ hafi tɔgbuiʋenya yi ke mie koe be dutɔ Mekaji me nenemae. Nenemae. Eye dutɔ le goma me ɖe ɖeka wo ma va hafi dufã kaka ya na ava dzia elabe ame aɖewo ma se gɔme o be ame yiwo ke kena dufã tsã kpɔ wo ko hiã be wo ga ke dufã fia akpɔ be kpɔli yike dzi mi le hafi eƒe yame ƒe wogbe tsã. Ɛ, wogbe etsotso zãna ava dzi. Ɛ, mele ko ate ŋu akɔ kpa ya me na mi ne nyaselawo hã nate ŋu asi Ɛ, nenemae gbɔgbɔea. ɛ, Mm. me ŋu kɔ ge ne megble mia viwo hã ate ŋu agble ƒu dzi. Akpe, eye yi ke nye, Ee. ɛ, mia Efo Innocent Papa Goba kple Aƒetɔ Philip Dokɔga, wo katã wole aƒea me. Ee, ye Ekpekpe ma ge ɖe megblɔ, ŋuwò. ye ma Mm. megblɔ do ŋgɔe be eyi míeɖo, ɛ, tɔgbui ʋe nya kɔ. Ye míeɖo ŋugbezuzu, ɛ, ŋugbezã planning committee hã kɔ. Míeɖo Rikɔnsiliashin Kɔmitia ye míedo Rikɔnsiliashin Kɔmitia me nɔlawo bene woakpɔ wo dumegã aɖewo ne woayɔ mía tɔgbui srɔ̃e kple mía tɔgbui ʋɛnya ko míawɔ ɖeka ne mí katã míaɖo azã. Ye míawo me dɔdɔ yi na wo zi geɖe ye wòtso tɔgbui tame klo Be ne wɔ represent ye, wòaxɔɖo ye teƒe. Nye mana gbɔlɔ me metɔtɔm, metɔtɔm ɖe dua me ale. Nu ma ta kpekpe ma meva yi dzi o. Ok. Yi tɔgbi Ado yi hã eɖo kpekpe kple mía tɔgbi gã Esri. Ebe klik ɛ klikɔ. Ɛ klikɔ. Ɛ ƒe akpa dzi somawo ƒe. Awo aŋlɔ me. Ɛ ɛ tɔgbi tɔgbi Ado. Fia fia gã ne klikɔ. Ɛ fia gã ne klikɔ ye gblɔ me le. Gake yi hã mía tɔgbia ɛ.

Mm. Ee, nane me nuɔ ye ma. Akpe, eh, akpe be nenyiwo katã meɖem na mi yi ke eh, mie ega ege gege ɖe dzo na aɖe eh, bubu aɖewo me na mi. Gake ma atrɔ ge ɖe eh, fonye eh, bokɔgã Philip dzi eh, be yi hã Ele kɔmitia ƒe akpa ɖe eh, eyi ke eh, aɖe eɖokui ŋu eh, ne mía akpɔ be aleke eh, fonye Philip Bokɔga eh, mekɔ akpa ke ne le eh, vevietɔ ku ɖe míaƒe dufakaka eh, ƒe enyawo nu le aŋlɔ ŋutsɔ me eh, gbɔta bla tɔ vɔ adea eh, eh, nu ke nate ŋu agblɔ eh, akɔkɔ aƒu eh, Professor Tɔgbi Dama dzi enelia ƒe enya dzi yi ke nyaselawo le to dzi ŋkɔ wòzɔ vevie. Le nyateƒe me, megblɔnɛ zi geɖe be, le le ri ye le nɛ hafi tso ɖo tsona ɖo. Ye egba ƒe ŋkeke ye mí lea, edu ya ƒe ŋgɔgbe yi ƒe nya gblɔ mí lea. Edu ƒe tsitsi ɖe dzie menye atsi wonye do na nɔ tsi de mi be ne tsi o. Mía mo yo le duɔ me mía ƒe nuteƒe wɔwɔ. Okay. Mía wo fɔ ge dodo. Mía ƒe ɖokui tsɔtsɔ se vɔ. Ye wɔ ge be wobe edu ya trɔ zu akari wosi da ɖe afia nu dzi be wɔ kle ne dukɔ kata na kpɔ. Nya ke me dze ma gblɔ. Me dze ma gblɔe ne ma trɔ tsi ɖe gbɔ be. Egbea ƒe ŋkeke ye míele kɔ. Mía tɔgbuigã ƒe nya etɔ̃lia enye dutɔ ne aŋlɔ dukɔ. Naneke medzɔ o ne wònye be ŋua metɔ ɖe egbɔ o. Yi ta ku ɖe edu ya ƒe ŋgɔgbe yi kple ŋugbetsotso ƒe azã, ŋugbetsotso zã ɖuɖu ƒe nya ye gblɔm míele hã. Eke tɔgbuigã ƒe nya. Elabe woƒe ŋu si nɔ kpɔm ɖi meta nu ŋubo na wo ɖeka o. Negbe godo hã, afɔ toga hafi yi do. Yi ta ŋugbetsotsozãɖuɖu enye nu yi ke ne eke tɔgbuigã ŋu nya. Ame aɖeke metea eƒe asi ɖe ge ɖa ada ɖe agba to o. Ne míetrɔ va nya gbɔ ɖi, edu ya, Marie Rodu ya gɔme anye? Ame aɖewo, amegbetɔ, mía tɔgbuiawo, woawoe he fifia tso ɖi. Hmm. Woawoe ku kutre. Woƒe agbagba yewo tɔgbuiwo dze. Edɔ gãwo yewo tɔgbuiwo wɔ. Hafi lé ƒe dukɔ da ɖi. Mawu nedzre ƒe dukɔ ne yewo. Egba ne míaɖu gbɔtsotso zã. Ye ame aɖewo gbɔgblɔm be, Edɔ ke gbe o hafi le xɔgbetsotso zã ɖuɖu ƒe nya gblɔ me. Mele nenema o. Nàbia ɖokuiwò be, Ame ya gbɔgblɔm be ya ye nye ame yi ke ne ɖuna xɔgbetsotso zã ɖi? Ye míele afia godzi gbã. Tso ƒe akpe eve kple wuiɖekɛa me, Ekena tɔgbui srĩtɔ la via eva dzi dzi. Wo sɔ na Ronald gbɔtsotso zã wo fo sela sin la fia. Nu kee ya nye nu mie kpɔ tso mia ƒe gbɔtsotso zã ruru me? Wobe ne ame aɖe nɔ anyi ɖe teƒe aɖe ne be ne tso yo gbe, ne be ne tso yo gbe kɔ na nya be ŋu eve eŋu eve le me. Wo ŋutɔ nya o. Yi ta. Nu yiwo ke ne gbegblẽm abe du ene abe dumeviwo ene, míekpɔ me dzesi demee be míarɔrɔ as far as míaƒe ŋgɔgbeyiyi kple míaƒe ƒogbetsotso zã ɖuɖuɔ. Wode ŋugbedia aɖewo le dea me da gblẽm. Wodi be ɖɔɖɔɖo mu neva o. Eyi ke ne míalé ŋku ɖe eŋu, ame yiwo le kɔmitiawo me le ŋugbetsotso zãɖuɖu tso ƒe akpe eve kple wuiɖekɛ ma ŋu va ɖe asi ne vivia. Ya wò ŋgɔmekukue gblɔ ge nɔ. Gake nye biabia yi biam mele nye be, wò ame yiwo ke le azã ɖum ɖe, tso ɣemaɣi ŋu va de asi ne vivia ɖe, míaƒe vi ɖe abe du ene ta. Enu ka dzi woada ɖo fia be yewɔ eƒe nagbonagbɔ yawoa? Enu kae dzi woada ɖo fia be yewɔ eƒe nagbonagbɔ yawoa?

Amewo wo adzɔge tsom va suku ma dem ɖe, gake hiahiãwo le wo ŋu ɖe. Togbɔ be ŋkume kɔkɔe nye suku ma gake hiahiãwo le wo ŋu. Ne ɖe míeɖu wogbe tso tsozã teti ye míeƒle kɔmpiuta ɖekaɖekawo me wu alo ame atɔ̃ vae da ɖe woƒe kɔmpiuta lab tetia, woŋlɔ wogbe tso tso zã twenty twenty alo twenty twenty two ɖe edzia, mekɔ ŋkume na mía? Yes! Enuwo li fũ mía míedze be míate ŋu atɔ asie míagblɔ gake madze ma medze ema ku akpa ya nɛ Amewo nase egɔme be ɖee eyi lia eta li nɛ. Edu aɖeke metso ko va dze o. Hmm. Edu ya kɔ ame tu edu ya kletsi ame yi ke ne ɖo du ya gɔme anyia yenye dutɔ tɔgbuia ƒe nya. Hmm. Mia tɔgbui ƒe nya ya ye kplɔ viawo dzoe tso ŋɔtsi le tɔgbuia gɔkɔli ƒe ŋutasesẽ ƒe kpɔkplɔ te. Ye mí zɔ mɔ tso tɔmanyeƒe nɔ manyeƒe. Wo dadam kple mí ʋuu mí va ɖo afi ya godzi. Kafla egbe ŋdrẽ. Ne wɔ nye be me va kplɔ me yi kuteƒea, me wɔe be ne ma trɔ zu kpɔtɔ. Mía tɔgbi ŋɛ nya eyi ke no va le du ya. Ame geɖewo zɔ kpli ɖe. Gake me nye ame mawo. Mawu, ma, Mawu, ma, mena wo dzidzem ma be wo, woawo be yewoa gblɔ be yewo nye duya tɔ o, yewo ɖo duya gɔme anyi o. Gake ame aɖewo dzi be yewoa ʋli nutɔ nye nye kple tɔgbi gã ƒe nya. Efo, ne wɔ nye be wò dɔn lɔ ri, na, ne wɔ nye be kafla yi gbɔna ɖe elã ɖe ye edɔn lɔ. Ŋkeke aɖe, dzinu aɖe ƒe aɖe mefia be eku o. Ne kasia nyɔnyɔ ge, ne ŋua dɔ lɔ, mefia be eku o. Kafla egbe endre, ne wònye be woɖo fia ye ƒe aɖewo va yi, womegate ŋui o, efia be fia zikpui ma meli o. Mefia be fia ma ƒe ɖoƒe meli o. Ta kpokploea dzi be yeana míenya be tɔgbui alo dutɔ ʋenya ƒe zikpuia li goŋgoŋgoŋ le aŋlɔ me. Enyae gbɔna. Ese gɔme? Meli kpli o. Yi ta medze me agblɔ be tɔgbuigã ʋenya gbãtɔ ye tso du ya. Ye míeyim ʋuu ŋkeke va yiyim. eer ŋutɔ nya be aŋlɔ ma, efia nya eer meyina nenema ko o, wònɔna bɔbɔe ko ne efia yi ɖe kɔƒe ko, wogaɖuna fia enumake o. Anya egɔmesẽ ma? Ne wòle nenema ye dela dzaa, evelia eyi ɖe kɔƒe le akpe ɖeka alafa asieke blaasieke vɔ adre ma, ne wogaɖɔ. Agla dza, numake eƒe yi ke nekplɔe ɖo gake menɔ bɔbɔe o. Ase gɔme 2011 hafi wogaɖo ame fia bubu ɖe teƒe. Yi ta enye nu sesẽ be eyi ke ne Agla eh, Kafla eʋe nya gbãtɔ yi ɖe kɔƒea míeto nu me abe eʋe dukɔ aŋlɔ dukɔ ene. Hafi míva ɖo ʋe nya vevelia. Ase gɔme. Hafi Mawu ye ʋenya ve lea ye va yi ɖe kɔƒea, mi tsɔ lé ya. Mawu gã ŋutɔ ega ve mía nu. Aƒawo wo ga tse enua amewo nu teƒe ye wo ga ɖui edzi dzi. Ene be amewo nu teƒe ye nye ame ka? Ye nye tɔgbui ʋenya ve etɔtɔ lia le edzi dzi fia. Ok. Ta enɔ ŋku ŋku ɖe lã ƒeawo kple amla dawo ŋuti yi ke be nenye be tɔgbui ŋe nya ƒe akpa dzi gblɔ ma me dzi be ke le srui ƒe akpa dzi ɖe ate ŋu ako nane me le ego ma me ku ɖe nu yi ke dzɔdzɔm le akpa ma ale be fia gblɔ mee mie ge ɖo ye nu yawo dzɔdzɔm. Dutɔ kpakple. Ee, ame yi ke nye awɔmefia. Kpã mae míedi be míase egɔme le egoea ŋu gake me, me, me, ma, meɖe fɔfɔdzi na wo haɖeke o. E, míetrɔtrɔ gage ɖe edzi o. Mage ɖe Profesa e, Tɔgbi Damadzi dzi ne makpɔ be aleke nye e, ɖoɖoawo le akpa ma e, e, yi ke wɔ aɖe nu me na mi. E, tɔgbi, e, e, menɔ nya ɖe biam e, fonya e, Philip Bokoga. Yehowa kpe na wò. Magblɔ be mía tɔgbui gã eŋɛnya ye nye ame yi ke nye fia ne do gbɔ abe ale megblɔe va yi ene. Yea ƒe anyinɔnɔ eye mía tɔgbui srɔ̃ ya mee nye fofoa Adashi Maria ye wòve ŋɔ tsɛ ko va dze eŋɛnya gbɔ. Enye eŋɛnya nɔvi alo nyɔnuvi ye wozɔ kpli ye nye wodzi mía tɔgbui srɔ̃ ya. Gake míesee hã be mía tɔgbui srɔ̃e hã ye hã fofoa adala dzavɔe adasi Maria fofoe nye adala dzavɔe ko ye hã fia wobe fo zikpui atiglinyiwo dɔme ko nuŋɔŋlɔ aɖewo kple nume kɔkɔ aɖewo. Ŋlɛɖi aɖewo. Tsi na ye nye ezia ŋutɔŋutɔ. Hmm. Maka. Tsina, tsina ha ko wowɔ nu na etsam ne mako tse dzana. Hmm. Ava le ko mia mia tɔgbi game dzra ya fo edzo si kpea. Okay. Ye yo kona do dzo do kata erena. Hmm. Eh, mi glo nya ho va yi. Ta ema ye nye symbol of authority na ye ha ye nye ye ha yo jia. Hmm. Le ava da chi. Ava da da gban to he la nglo ma to eh keke ngɔ tse dogbo fa ava da da gban to nye va jigla kpo tui. Eveveliae nye ɖala. Eyi na no dɔ maɖo nyina wo ɖokuia nyamakpa ye take over alo ye ye va yi dzi gake wo menɔ ya ŋkɔ sem o. Ya tɔ gavɔwo va ye wo viwo wo dzidzimeviwo vavam. Menye ɖo fia be bubu aɖeke wo mo gali o. Taflatse nye me ma ɖeke dawo ɖe anyigba. Ɛɛ magatrɔ yi ɖe mia tɔ dutɔ kple awlɔ me fia. Ƒe vovototo gbɔe nye be míewɔ mía tɔgbui Kugbɔka gbea, Kugbɔka egbea ye dzi Gemedra me ma ye kplɔ mí tso Ketu afi míeva ɖo ʋe me ʋu maɖo yata do mm. mía maɖo mí mía dzi le dogbo nyigbo tado fiaɖuƒe li dogbo nyigbo fiaɖuƒe li tado tɔɖo

Nu mawo nye game dra eh, ƒe nuwo ye viawo kɔ nyi dome ma ta fiaɖuƒe ma hã li hafi adela dzavɔe ya wobe nye adela fo zi atsigilinyewo dɔ ma ye hã yewo fiaɖuƒea ye adasi marie kɔ nyi dome okay. ne bia be meke tso adasi marie eɖo fia magblɔ no be mawie elabe ye hã yewo eh, kpekpeɖeŋu yi wòwɔna ne dua yewo de dadame kple tɔmewo kɔ mm. edua va kpɔe dzesi be yewo nunɔla yewo kpe ɖe ŋutɔe Kpeɖeŋutɔ me yi ke subɔ me yi koe nye fia hã. Mawu ɖe fia amewo. Nenema ke Mawu ɖe tɔgbie gbe hã fia wo. Hafi gatso game dzra hã ɖe fia amewo. Hmm. Ko fia me nya edɔ ɖeka wɔ le fia nye etrɔnua. Efia ate nye gbedala, ate nye adela, emawo yi. Fiaɖuƒe mawo yi. Eyi ne mia tɔgbi ʋenya xo yewo nyinɔevia Eda ɖe eɖokui gbɔ. Ye nyɔvia nye ameka? Enye sri si ke be ema edra ɖe dɔ eta do tso fofoa ƒe domenyinu yi ke nye zia ʋiʋlia eye wòve mia tɔgbui yi ʋe mia gbɔ eye wòtsoe fia dua eye wòtsoe fia mi mia sri ɖa. Ye ŋkɔ ŋutɔŋutɔ kpo nue eye wòva zu sri mia he wòmie gblɔe va yi. Ʋe mia ƒe nyagbɔgblɔ ye sri ya mee ŋkɔ sri do tso eye womɔzɔma ekplɔe ɖe ŋuti. Menye ʋenya kple srui koe zom o, ʋenyawo tia wɔ ʋãdziglã kpotui, setsi kple towo no mɔzɔzɔ me, tɔgolo kple towo no me. Hafi míatɔ ʋe dometowo hã va me mɔ esrui hã eto edzia gbe míegblɔ nya mewo ŋu vae do ɖe woto dzodze kple teƒo meƒe kple tɔmewo va yi. Ʋenyenya mee ke kplɔ mí to ƒugɔŋui ʋuu tsi teti ʋeta klikɔ teƒewo hafi va Eŋlɔ ɖe aŋlɔ gã. Ta tɔgbi ƒe nya ye va ŋlɔ ɖe aŋlɔ gã. Ye ŋlɔ ye be ye fifia ye ŋlɔ ɖe afi ha ye ɖe ye te ŋu ye nyrɔe vi wo abui bui kpɔ ƒe viwo koe ŋu ɖe ye te ŋu va ɖo ŋlɔ gã ya ma ye ŋlɔ fia ɖe ke ye mega le ye ŋu kɔ ƒe nya ye nya me ke ne ŋkɔ dua hã ema mi va emɔ dzi ame aɖewo nya bubu gblɔ be eo eŋlɔ ye mi nya. Eŋegbea to na language magblɔ nya maka ɖe dzi. Eŋlɔ yi hã egɔme ɖeɖe li. Enu ŋɔŋlɔ ŋlɔ abe ale yi nuŋlɔ na ene. Ema ye mia tɔgbia gblɔ. Coil. Mebe ehe mebe ye ŋlɔ. Ta ya ɖo ŋlɔ ba ŋlɔ gã. Hmm. Ta ŋlɔ. Ate ŋlɔ nya ye tso du ya na mi lo. Tɔbi ke le. Ta awlɔ me fia ɖe. Ya gɔme nye efia ke le ɣaɣla ƒe. Aŋlɔ ma yi hã nane dzɔ ye ŋkɔ ma hã yi vɔ. Kaleko dzɔe be tso gɔmedzedzea mea, nukɔ ma li yi ke ʋenya mete ŋu dodom le akpa ma kabakaba o ŋu hafi fifia hafi tɔgbiʋenyaa ƒe ŋkɔ nava nɔ ɖiɖim. Togbɔ be nuléɖiawo kpakple nusɔsrɔ̃ ɖewo li be tɔgbiʋenya no ŋgɔ ne aŋlɔwo alo alo eŋeawo kple etɔ mawo hã, leke wodzɔe be nuyawo katã nanɔ dzɔdzɔm fifia hafi miava nɔ eyawo katã gɔme sem tɔgbi? Anye hã menye ya gbee míeva gbɔ o, gake ɖe míeɖe me hã va yi. Míwo Fiagblea ma, Taflatse, menye xeya koe nye ye gbãtɔ numadzɔ o. Míaƒe nyɔnuviwo míeha wo ɖe eŋuti. Nenye be menye fiafia ye metrɔ megbe nye nyɔnuvi ele ŋunye kplikpliklea ye wòva nye dɔwɔma. Amewo metsia tsitre ɖe ŋu be nu ka tae wòdɔ mawɔm hã o, gake mefiafiam be exɔ teƒe amehea. nye fiaɖuƒea mexɔe da ɖi o okay, okay. gake nu koe dzɔ nenye be nenye be wobe yewoaɖo fia bubu hã kɔ hmm. alo menye va yi kɔ mehewo le zia dzi fiefia wonɔ nuwo wɔm nɔ tevi ƒuma lɔm na me o wo ŋutɔ nyrɔ vie hmm. o fiefia wònye wòe ɖo xe hã ɖe ke le ke evɔ fia ɖeka menɔ du me kɔ eye wonɔ xe wɔm ne mía tɔgbiwo kɔ yena be ne woɖu ya ɖo koklo na ʋuu hafi wodze agbagba va ɖo evevelia aɖe yi 1956 okay. menye ɖo fia be medɔwɔm o ewɔm ase ceremonial leader in disguise amewo le teƒewo honɔ dɔ wɔm ne le ŋku ɖe ŋgɔ mia tɔgbi sri agblɔ mia la togbɔ be yɔ ŋkɔ yɔ ŋfu ne sri wo dzidzime kple adelaza wo dzidzime gaka ne mia gblɛ realistically sria nenilia le zi dzi fifia etɔlia le zia dzi fifia Nenema ke ƒe nye hã nye ame aɖewo wɔ dɔ ɖe eteƒe ʋu gake ɖeko míelé wo da ɖi be alẽkplɔla le nye o. Gake srɔ̃ etɔ̃lia hã le dzi dzi. Mamleawo míayɔ mo eɣi kple eɣi kple eɣi le tsa agbagba ahe to atsiasã kple tɔmewo. Wowo hã wo ŋkɔwo ko wokɔ ɖo fiae. Akpe eh, be aŋlɔ me fia li dutɔ hã li. Hmm. Eh. Ta fia be eh, vovototo yi ke le dutɔ kple aŋlɔ me fia alo awɔ me fia mi ŋutɔ mi ma awɔ me fia gake hmm. ɖewo eɣli ma ne ekplɔ le ŋu me ɖeɖe me. Aƒetɔ Papa Goba Innocent Goba nye name le aƒa me koa nye akpɔba le ke fo nye Philip Bokɔga ihe eɖe nu me va yi miaƒe nyaselɔme ƒom kple Professor Tɔgbe Damadzi enelia tso aŋlɔ ge. Aƒetɔ bubutɔ Innocent Papa Goba ele aƒea me kple Aƒetɔ Villip Bokɔ ga. Wo katã wole aƒea me. Wowoe ŋume ɖem na mí vevietɔ ku ɖe edufakaka yi ke mía agblɔ be ele yaʋalawo dzi fia eyim yi ke wo ede dzesi be tɔgbigã ʋenya yi ke nye dutɔ ne aŋlɔ Ye nye ame yi ke eƒe gbeɖeɖe wo ese hekɔkɔ ve eke dufea do ŋgɔ. Togbɔ be wo nana míenyanyam be heyawo katã mele nyanyi na ye o, yi ke nye efiahawo yi ke le aŋlɔ ŋutsɔ me yi ke nye gbɔtablatsɔveda. Ne míalé ŋku ɖe eŋua, tɔgbizewo enelia yi ke nye Edufia ne aŋlɔ gã eƒe akpa dzi, ye eɖo dze na mí le go yawo katã me. Gake nyaselawo ma ge ɖe Aƒetɔ Papa Goba dzi. Mada kpenɔ ɖe yia ta, Foinye Papa Goba. Woe zɔ. Yo eh Selasi adzi dzi. Eye mi mi ga go kpɔ. O vie li be kpetsi he ɖe. Eye kpetsi he ɖe. Ale be nu ta ina ale ŋku ɖe ŋu a. Ema yio eƒe wi andre ya. Adzi dzi. Eye. Gake vie le me, vie le te ŋu. Akpe, ɖeke meli o. Akpe eh, be egage ɖe dzinye eh, le efia ƒe akpa dzi. Maka dzi hã le ɖoɖoawo me yi ke mie ŋku lém ɖe míaƒe wɔnawo ŋuti, enu yi ke dzɔdzɔm le fia le fiagblea me. Tɔgbuigã ʋe nya ƒe ɖoɖowo. nye numeɖeɖe aɖewo wɔm ne edua be woase egɔme akpɔ be kpake yewo le ʋuʋu le fi ya ye nu ke yewo ate ŋu awɔ vevietɔ ku ɖe dufakaka ŋu. Dufakaka mee koe nye ɖoɖoa o. Míegbɔna ŋugbidodo kpakple eƒe wɔnawo katã. Vɔsa aɖewo hã li wowɔna le aŋlɔ me kple sube woate ŋu alé ŋku ɖe ale yi ke mía anye kpɔ ɖi dzie míele ye ale yi ke míawɔ ɖoɖo. Hena hogbetutu zã ɖoɖo. Enu ke nàte ŋu ama kple nyaselawo. Eyi ke mí ele mía gbɔ fifi le fia. Me eɖo dze kple tɔgbuiɛ ho. Eɖo dze kple fonye e aƒetɔ e taflatse e aƒetɔ e bokɔ gã e Philip e hekpe ɖe ahiã le ŋgɔ Albert hiã va ɖo aƒea me kɔa mí enyaɛwo katã e ma ge e kple nyaselawo e mía age ɖe dzi o. Ya e e sela si mí eda kpe ɖe mɔnukpɔkpɔɛ ta eye medzi be maga ze mɔnukpɔkpɔɛ anyi ba ne Miawo tɔgbuigãwo katã, vevietɔ tɔgbuigã evelia, eke nye dutɔ ne aŋlɔ wo. Mía tɔgbui esprit tɔlia, ye ŋlɔ nu be gbeɖegbeɖe o. Hafi tɔgbui ado, eyi ke nye fiagã ne klikɔ eye ne wofia woƒe nyagblɔ le aŋlɔ efiawo katã ɖoɖo me ko tɔgbui ado mete ɖe ge la le ŋu. Tɔgbui sue aɖewo le egbea, ya manɔ mi, ya mezi dzi nɔ ge o. Tɔgbui ƒe nya le zi dzigba nɔ enye be tɔgbuia do fia gã ne klikɔ o, mele mɔ me ezi dzi nɔ go. E yi me ŋlu nye tɔ nye tɔgbui yi ke nye mia mla ɖe ŋlɔ da tɔ enye tɔgbui dzi sã ne abɔ lɔ ƒe ŋɔlɔ ƒi. E selasi ni a gblɔ mi le ɖe ɖoko le kpie le zã ni hea mele bɔ hena ne ke va mia do me confusion a ɖe ke mele nu ya mu nɔ nye be ama ɖo mo tsue ɖo ɖokui dzi be yewoa tɔ to míaƒe history o. Egbea tsɔ le ame si do ŋgɔe story enye be tɔgbigã aʋenya meli o, me exist o, mewɔ naneke o. Gake tsɔ Mawu ƒe ɖiɖia mete si tso míaƒe tɔgbui ɖeka ŋu, tɔgbui Zewu ŋu be yewo nye ʋenya, tɔgbigã aʋenya ƒe nuwɔƒe, nu yiwo wòwɔ ne du ya, hafi yemedui ya le te ŋugba Va ɖɔ fia godzi ye wo va zu fia wo gba fia bubu ga va ge bubu ga dzudzo ga ga nyi nɔ ge. Isi a va le tɔgbi pɔsa dama je ɖe me kple eh, nɔvi eh, Philip ɖe me nye be ɖe. Ne mi gbɔ gblɔ be tɔgbi pɔ nya be va va. Process a kata kata yi dzi. Aleka ko wodena amewo xɔe, ewɔna ɖoɖowo katakata, tɔgbuiwo nɔ amewo ɖo ɖi, e tɔgbuia do wo nene ƒe nuwo katã. Mea ɖeke megblɔ nya ɖeke tso ŋu. Nuyiwo katã wɔwɔ ma, wozozɔ li. Tɔgbui eɖa fɔ eyi ɖe yentɔ evia gbɔ yike tɔgbui sri eyi gbɔ va kukɔ eɖokui kɔkɔ fie. Wo o fine. Ɖema eɖe ɖe ɖe go be protesta koe kpɔtɔ e woyɔnɛ be eh, coronation alo official adore yake kɔ fia du yake kpɔtɔ kɔnu ɖe sia ɖe wɔwɔ ne fia eto me do he mi do ɖa kɔ fia na mo ya fanfɛ ya be aspect koe ma be eduawo na nya be yo be efia gã enye yi ke wɔnawo nɔ dzi yim ko kpatakui ko Míese be ame aɖewo eda nu gblẽ de aɖewo gage ɖe eda me gava dze eŋu eme ke tɔgbi srĩtɔ acknowledge gblɔ be tɔgbi ŋe ya exist ta ebe va ve ya ekpekpe ge ɖe dɔ ŋu tɔgbi ado eri ma gblɔe be ya tɔgbi srĩta ye wòle be tɔgbi la ŋe ya nava akpe ɖe eŋu woalé du ya edua nazɔ ɖe ŋgɔgbe because edua ɖo va le yame in a way because etɔgbi ga ʋe ya ƒe dzi aɖo ye be ya yi wɔ yi ɖe kɔƒe ʋuu enuwo dzɔ amewo va ʋu kaka me rest o mɔdɔ rest mo tɛbi akpɔ be ɖaɖo ƒe nɔ dzi ʋu le dua me nyui o spiritually may not understand maybe what I'm saying aka amewo ge ɖe nua me Afrika si kple to ge ɖe nyawo nyanya ge okay ta etɔgbi ga ʋe nya va zi edzia oh Enu geɖe va va ge ɖe ye xexe ɖe gome va zu ekɔ kple avu le wova do ɖe ʋɔnu. Security Council wo wo nɔ anyi ɖe nuya dzi le aŋlɔ ga mo te kpo ta nio. Wo lɔ ɖe numa dzi be o yo kata yo fia wo nɔ me tɔgui tame klo klo to nɔ teƒe ma. Yo ƒe o yo xɔ ɖe dzi be yo kata yo va coronation ma ya wo nusia nua dze fia tɔ dze ga to. Ɖo ku wo wo tso picture kple nuwo ɖe wo kpa le meeting ma. Kasia wo dza gbe kpa ko dodi eko no. Maro ga be mokoe de mo. Gbeɖe gbeɖe mo te tɔgbi ga ʋe nya ɖe geɖe go o. Nya teƒe. Wo ɖɔ na fi wo tsi na xɔ ma. Kɔ nu ɖe shia ɖe ke wo wɔ hu. Aye be ok ke mi geɖe gbɔ kpɔ. Kasia kasia wo bo ƒu du geɖe so ga kɔ ƒe ho a. Wo va place injunction ɖe processes wo kata lead girl to ye be official adoring. O! Nya le yea? Amea tɔ ŋutɔ nye yea tɔ. Edu tɔ ŋutɔ be yeaɖe eƒe du ɖoa, mɔ ɖe ɖe manyi nɔ ge nɛ o. Aa ok, ke yio nege ɖe esea gbɔ. Ese va gbɔe be yia, eyina tso egbea, yina tso egbea kekeake va do ɖe Supreme Court to. Wòle be Supreme Court nava ɖe gbe. Enya ɖeko mekpodzo be dzi. Hafi mía ge ɖe ŋɔtɔ ko ma give chronological background to where oh, interview la fi agbaro me ka mi mi dia mi akplo yin over roro ye mali kulo mo nya ye mi ira supreme court la ge won ga the apex court be ma gbe Jubilee Radio. Miato enya ha bi gblɔ radio dzi dzi gɛrɛ fɔ. Menye be nya na do ɖe ƒɔnu. Bikɔ fia nya kɔ. Efia gawo le mia si de. Wɔte ŋu agblɔ ni o le traditional council regional house of chief kple wɔtɔ. Ake miatɔ. Eɖe gba miaƒe lɔya ɖeka kple wɔtɔ kple wɔtɔ woƒu du yi ɖe afima godzi. Le Supreme Court ɖe gbegblɔ nu be gbeɖegbeɖe afɔ ewo ɖe amewo ɖe nyui o. Wo te kpɔ mɔ gbeɖegbeɖe woa be ʋenyame te zi dzi va go. Me nye woƒe dɔ ye nye me o. Eya ta if anything na the Regional House of Chief ke ye adi te mi ŋua efia nya kɔ ye me gblɔ gake ale wo zɔ baɖa baɖa ta wo ko kɔ ba ɖe ƒu wo fifteen thousand one hundred and fifty million ga xoxoa ɖe woƒe zɔlia me wo zɔ nyui o ta. Eye mele be míado ɖe afi ma agbɔ fi o, míegblɔe be ɖoya woagoe na edu ya dege kuxia me, eye be gama ali mukpɔxi aɖeke o, hafi míegagegem ɖe bubu gbɔ fia. Ke ye míetrɔ gbɔ. Traditional councilor ye he ge a alo mekawoe? Woame yewo kɔ ya yi ʋɔwuie ɖe. Oh ok. Eye wo nye wo ɖokuiwo. Mm. Wo nya. Ta ʋɔnua, plosi li na ame amexe fɔ na ga toa ga xo ga shi ta, ya yi mi ga gege ɖe nya gbɔ. Alright. So Ye míeva ezozɔlia ŋu va ɖo vɔ. Nye mefu be ne míegbɔ va aƒe koa, mí katã míalé mía nɔnɔewo ƒo ƒu kɔ ƒe nya ƒe wɔƒe wòadze. Sri be wɔƒe nali ɖe mí míadzo, míanɔ zɔzɔm aduadu, aʋada nano etɔ wɔm. Ame aɖeke mexɔ fia ɖuɖu le ame aɖeke si o, bikɔ efia by nature kɔ clan alo leke wogblɔna ƒe gbe me. Ehlɔ̃woe ɖona fia. Wo ŋutɔwo select na wo be fia. Eɖona. Djɔviawo mete ŋu fɔ efia ɖo ge le hlɔ̃ƒea o ɖe. Lɔƒo mete na dzɔvia fia ɖo ge o. Nu yɔ me na nu kɔkɔm na mi. Agavo mete efia ɖo ge na eni ya o, eblɔ o. Ta hlɔ ɖe sia ɖe kple ebe distinct ye efia ga le o. Eʋɔ ɖe ehlɔ ɖe sia ɖe si kple. Ke nu ka te ʋe nya ɖo ɖe na zu problem ɖo? While we understand be wokɔ ame aɖewo fu be ʋenyagblɔ vava aɖe fu na yewo, nu yiwo ke kpɔm wòle wole tso chieftaincy-a me kple ʋugbɔtsotso kple eƒe wɔnawo mea, ɖe manye aye mɔga kpɔ o? Mekpɔe be nu ma koe anye the crack of the the main nia, evɔ nu ka wònye? Gake ne míalé ŋku ɖe eŋua, dutɔ yi ke nye tɔgbui ʋenya alo tɔgbuiha ʋenya

Edi be yeaxo ɖoƒe kɔkɔtɔ kekeake yi ke le aŋlɔ me. Akpa mɛ medzi be mia ase gɔme ye ye anya ame aɖewo ƒe susu. Tɔgbuiwɔ be nya ɖe ya edzi be ya agblɔ hafi ma ge ɖe funye bɔkɔ gã dzi. Eye magblɔ be ɖe miawo menye miaƒe taɖodzinu be miava nɔ ƒome kɔkɔ ʋlim afi hã. Ekpee kɔ ɖe. eh, enua, the order of things, ya ma wie wie da ɖi. Hmm. Ne ma ɖe nya ma gblɔ ma ye ŋute gege ɖe ma le ŋku ɖe nuwo ŋu kpɔ ba le nuwo dzɔe ɖe. Leke ma nuwo la, gake mi mi kɔkɔ bli mo kple ma ɖe ko. Ne yi British wo gbɔ, Her Majesty the Queen, yi ha early. Hmm. Afi Prime Minister na wo shi. Okay. Eyo colonize mi ma ɖo ma ɖo adopt a system ma ha of governance. Yi ha early. Ame aɖeke menya aɖeke gblɔ. Ame sia ame ƒe dɔwɔƒe li. Ta menye nu wònye be míava nɔ gbɔgblɔm be meke kɔ wo nɔvia kple tɔm o. No, Mía no. nya ma nye medzi na be masi krɔ o. Kɔka. Edɔwo be míwɔ, míasubɔ, ne dɔ si wɔm nèla ate ŋu anye awu nɔvi Eh, eh, gake ava zɔ wu Gake, nɔgã. eh, gake tɔgbi, ele eyawo katã me, eh, eh, eh, fonye, eh, bokɔga, le eyawo katã me, ne míalé ŋku ɖe eŋua, nu ye va dzɔdzɔm le fiae nye be míeva ke dufa. Ye ma miɔ ŋutɔ hã mie egblɔ do ŋgɔ be dufã kaka ya me enɔna ve o. Ye ma edzɔ ge le aŋlɔ me hã be woke dufã aga ke ake o. Ame aɖe kpɔe mie se gɔme na mi ye alo ate ŋu ano bɔbɔe ya? Ao. Me te ŋu bɔbɔe nɔ go. Ta fifi le fia le ame yiwo ke nye efia hawo le akpa ya yi ke wova ɖo dutɔ ʋe nya fia. Wobe mele nya nyim ne yio. Nu ma koe nye nu yi ke nye ʋiʋli le yaʋalã vovovowo dzi be yewomese gɔme o, be woayi dufakagɛ ma nu nyanyi ne aŋlɔ ƒe awɔwo me fia, yi ke dutɔ le afi ma, ye nenema ke aʋadada li, aŋlɔ ʋalɔgoetɔwo, yi ke nye domefia, ɖusifiaga kple miafiaga, emɔ katã ma nu nyanyi ne woɖee ɖo. Mahe meɖe wova ɖe wo da ƒua? Kpamɛ medzi be mia le ŋku ɖe eŋu be Enye nu yi ke edzɔna le aŋlɔ me xoxoa alo fifia ye míexe yawo katã kɔm vɛ kple zu be míazɔ ɖe ŋgɔgbe le goea me? Eyo, akpe nɔ. Megblɔ nya aɖewo va yi kɔ dze nya gɔmee be yi míeɖo mía tɔgbui dutɔ tɔgbuigã ŋenyaa, nanewo meyi dzi nyuie o. Eyi na wo Enu dzi dogea yi ke nye kɔnu vevi míewɔna eƒee va yi ma, womemia si o. Menye ɖe mese o, yi hã se ge asiwo nu. Nenye be ɖeka wɔ dzi ma, yi ke be ne dutɔ ekɔ nu wɔ ma, mí katã mía a a asi ave mía nɔewo gbɔ gblɔe. Ele be. eye wò nu mawɔ ge o, nye nu vevia, woahe mí ɖe eŋuti. Tɔgbi mɛ ko ɛ ɛ Megblɔe hã na wò be. ɛ kpekpegbalẽwo mi nana mia nɔe oa? Le ɖoɖoeɔ katã me, elabe hafi edu va kaka ya nayi dzi, ameka edze be eɖo maye mi na wonya woawo ŋutɔwoe meva o loo alo mi na wonya o? Ɛ ema mí gblɔ be ɖe mí dɔ ame aɖewo ɖa, mia tɔgbi esrɔ̃ ya, be woava kpɔe. Okay. Gake me audience la memio. Ene ŋkeke adzi ɖo ma. Be nanu gaxa me me me nanu xaxa ye ɖo. Okay. Ʋu kɔ. Ele be mia ŋgɔ mia wɔ dɔ. Gake dɔ aɖewo li re. Hmm. Ehlɔ aɖewo ƒe dɔwɔna ye. Menye hmm. ame sia ame nɔ ŋu afi eza tse dzana o. Okay. Ne ma ɖewo wɔ kɔ wɔ ɖe hlɔ nu. Hmm. Ne ma ɖe gbɔgblɔ me ma wo nya ma gblɔ ma ele nya nye na wo. Wonya. Wonya. Labene mi menye gblɔ nya wa mi ke fifia. míava agblɔ nya aɖewo mele be míagblɔ fiae o. Hmm. Nu ka te wòle be woƒe aʋa ɖo aʋa kloe? Míaɖo nanewo agawɔe gbexigba le ɖohi nanewo tae kɔ kpee kɔ ele nyanye na wo ne mogasie tso mí o míwo nu mɔ ele nyanye na wo. Tɔbi ne matso fɔbubua na mí be ɖe mí. Míexɔ ge o. Awo awo le goya ŋu ɖokuma bia kpɔ hmm. be. Ɖe miɔ ŋutɔ mienya be ele nyanye no ho kɔa yome ewo he ge ɖe ŋuti. Egblɔe zua la be tso gbaɖe gbe kea mi ɖe asi akpa ma ŋu wɔwo nɔ wɔwɔm xoxo do ŋgɔ. Gake fifia ye mi va gegem ɖe me. Atɔgbi ŋutɔ nɔna me. Mi ɖe asi akpa ma ŋu na wo. Ok. Me gblɔ do ŋgɔ be mi lɔ ƒe kple amla dawoe nɔ ŋgɔ ne nu ma wo wɔwɔ. Mesiame ƒe dɔwɔna le dua me. Ele vovo o, ele tɔxɛ. Eyɔ akpe, akpe. Eh, efonye Philip eh, Bokɔ eh, Gã eh, Miracle enɔ nya ɖe gblɔm afi eh, efonye ahia le ŋgɔ Albert hã eva aƒa me gake megbɔna gegege ɖe dzi megbe. Ok, ok, eh, ok. Yeah, so nya- that's the eh, ɛkɔ be ɖi mm. ne mía- míase ŋɔ gɔme ale be mía- alea ɖeɖe flow of the discussion be míate ŋu awu ŋɔ ŋu kɔ ke Ok, Ama- via gata medo be medo anu tafla nate- ama medo ate ŋu ase. medo tafla tsi ɖe akpa ma Mia ta. gɔme nyuie so that we can have a very cogent discussion. Akpe Eh, ema medo be- tafla tsi ɖe akpa ma ta. Hmm. Eh, Kɔ míaƒe nyasela abe ale yi ke eh, mí eh, dzi yi mee na eh, Professor eh, Tɔgbe Damadzi enelia eh, tso aŋlɔga kple Aƒetɔ eh, bubutɔ Innocent Papa Goba, eh, Aƒetɔ Philip Bokɔga kple Ahiãleŋgɔ Albert wowoe le aƒeme nam. Eh, Mí edzeɖoɖoa wɔm ta medo tafla tsi ɖe Akpa mata be nya ɖe le ŋu gake ayi wònye be míava se nane gɔme ema me ge ɖe tɔgbi damadzi enelia dzi. Fonye vava Mariko. Yes, ema gblɔ me le be ɖe mele be míaɖo afia gbɔ fi o. Ok. Míwo katã. Gake it's good ye Mawu ale ŋutɔ wɔe be dumeviwo ŋutɔ nagbubu ŋgɔ gɔme ase nyuie kɔ. Ye na be tɔtɔm wova. Eye wole tɔtɔm eye nete ŋu gɔme ɖe ge. Ta nyi ke wògblɔ mí le be ɖe nyo míele afia ɖe tɔgbi Gaʋenya ƒe ŋkɔ me. Yeƒe council me míetso and we speak for him. Nusianu megblɔ fia godzia, I should be held responsible for it in any court or community jurisdiction, I'm ready to appear. Gake nuyi ko gblɔm míele nye be, ne míeva ŋlɔ ne tsi ɖe, mí katã wɔ ge. Ame aɖeke menye aŋlɔ more than anybody o. Eŋlɔ aɖeke mele ŋgɔgbe ne eŋlɔ aɖeke hã o. Ye katã eŋlɔ ɖesiaɖe hã va be distinct role to play. Míagblɔ mía mla dɔ, míawo ɖo na míawo nɔna fia ɖoɖo míawo mía efia ɖoɖo ɖo bɔ ɖo nɔ mla dɔ. We are involved from the very beginning. Awɔ me fia ɖoɖo gba míawo noma. Ake ni te míeva fia ɖoɖo nye be ɖe eli wo ɖiɖi hoo ewike ame kata kple wotɔ woƒe du fa kaka. Nu ke nye du fa kaka. Meke wo wɔ ke. Lo kani gasa e du edza nyi wo kpɔ le jongbe. Ye mie ka nyi tsɔ ma Sunday va yi. Ye bokɔ ga wo nɔ nyi. Bokɔ ga akɔkɔ tɔ yi ke tso atsianvi. E, e, bubuwo zã wonɔ anyi kple tɔgbuiwo katã wo nene be wɔnae. Ke nu ye do go tso wɔna ma ye woƒe ne wòvɔsa sã wɔa? Ye egbea meka ɖe edzi be tɔgbuigã nene be wɔn kokɔ dzi wɔdo go kple awome fia wɔnɔ anyi. Wɔadɔ katã wɔnɔ anyi wɔ plan leke wowɔ gea wò vɔsa sã wɔ doa na zɔ ɖe ŋgɔgbe. Wɔa pay the way miaɖu hogbetsotso. E, menye hogbetsotsoa ɖuɖu ko, hogbetsotsoa le be nane na do go tso me ne doa.

Dukɔ ƒe agɔ ɖe ma nɔ anyi kpɔ nyɔ mi dzesi fli wo gere nuwo me wu ye egbɔ tsi teƒe ma ye tɔgbi gã eye ke nye ʋenya gbãtɔ eƒe wɔƒe le afi ma godzi eƒe nɔƒe li eƒe yɔdo le afi ma gba okay. leke ama be property teƒe yi ke yetɔ tu ye wòva afia ʋu va yia wògake wòkua woɖi ɖe afi ma godzi safi Safi ke wokɔkɔ ʋuna teƒe ma katã katã enu evia e tɔvi e nyia efui sebo eve si ye woxɔna every time wo kɔ afima godzi afui sebo eve la ŋlɔ ga afima godzi enye ƒe nya evelia be evi woxɔna gake wova fo nana be numawo Ɖe tɔgbia ƒe yaƒe ƒe dzi va va ta be teƒe ma nava zu yeƒe yi teƒe wova kake nuɔ efu teƒe efu eɖe eɖe ƒe alɔ ko le esi be ke safi le va kɔ ne ekɔ ŋɖe tsia ɖe le be wonya fi wole hã ebe tɔgbia ƒe yaƒe anu mɔ ta nɔ dzi yi ma la o eya ta ele be yewoa bring sanity into the system yokata wɔ ɖeka ŋuti fafa nava yi wɔ zɔ ɖe ŋgɔgbe yo be aho wo yɔ ma wo mo dzi ŋu keke ke mi va ke ɖe amewo ŋu amewo va wo nu gbegblem o Yehowa ƒe awu. Nu ka te wòle be woava wɔ nu ya ɖo? Teƒe nye sakre ƒe miva gbee kple wɔto. Nu ka te wòle be miawɔe ɖo? They were not ready to answer. Wova, okay, ke ese ne di te mi mee nye true owner of ʋɔnugã. Okay. Alo gɔ ƒe ƒonuya wɔm la mee nye true owner. Enya ma le. Eso gakɔ ƒe ʋɔnu fifi le. Okay. Eyi ke on the 10th of July miava se nya ni tututu enye nya miasi le afima godzi o nya se ge. Wo serve amawo and eyi mi nu ƒom fifi le wo place a injunction. Tɔgbi zawo. Injunction ɖe teƒe ma dzi. Tɔgbi zawo. Mm. Wo serve nya tɔgbi zawo. Tɔgbi wo kata le nua me ewo nua wo serve. Amawo shishi mu ha. Sɔzise service gbɔna wo kla ge ɖe ʋɔdzi nu. And ese le du ya ŋu be ne wò nanee mesɔ ɖe dzookɔ o, woatso sa kɔkɔ fiɔ o. Because tɔgbia bete yehekɔ gana ame ɖeke ŋu ye be yufa ɖeke bete nuiɔ ŋu. Ita ya tso wole du dzi gayi afima godzi be yɔ yewo ga yina be yɔ va se ŋu alo yɔ ga va ke edu fa ke. Eyi ke me wɔna la ŋlɔ medzɔ ha kpɔ yebe dɔdɔ ge o be wova ke du fa yeve. Afa heka kpɔ gɔga la poli dzoŋgbe wo gata ku bu bɔga tsɔ kpɔli hega. Wo ga yi ɖe afima ɖe. Esɔ hɛ wo be ao, nu yae Mose gɔm. Teƒe ya, wo ho ɖoɖo ɖe ŋuho, wo gugɔ wo ŋshiaŋ, wo va ke du fa. Ye wo ana ze ŋshiaŋ le mɔ dzi, mie se, mi la wɛ, wo kpe mi, mia lɔlɔ ɖe mi be mi va. Maɖe wo va afima, maɖe wo va abe spɛ wo ne, e, e, e, wo va spɛ, va spɛ se ŋkɔ djo. So, yo gɔ gblɔ be Selasi, yo, yo gblɔ be ɖe, gbeɖe gbeɖe, nya ya, ʋɔnu gbɔgblɔ wo be teƒe ya, ese ku ɖe ŋu. Nu yi ke meva kpɔ le teƒe ma ye nye be wo si danger alo avɔ dzi ma wo kɔkɔ si ɖe teƒe nu ye nenema ke hã padlock yi ke wo za do ŋgɔa se gɔme be Wo efui ede yeye. Eyike fia be wo ewo kɔŋua wo do ŋgɔ vayi kɔa wo gbɔ edzre teƒe aɖe wo hafi tɔgbuiwo wo gegem ɖe afima be gbe ma gbea yike nye ablaɖa gbe ma va yia yewo a a ake ɖufa. Kɔ tɔgbuia ze wu hã eno sɔhɛwo domi. Eyi ke ma agblɔ be ame ɖeka va ɖo le afia, wohã wonɔ domea nye ŋutɔ mekpɔ gbemagbe yi ke tɔgbi nɔ nane me ɖem na wo. Woawo hã wonɔ nane me ɖem ne tɔgbia. Akpa mɛ medzi be mava se egɔme be efia be nya ye gblɔm tɔgbi le be godogodoa, dufakaka egadzi va ge. Ɖewomayi ne kɔsiɖa yewoage ɖe eme gakea ɖewomayi ŋkeke yi ke yewoakee oa, màte ŋu ayɔe haɖeke oa, eva mía tɔtɔm abe nyadzɔdzɔdɔwɔlawo ene elabena nye mía ase nua gɔme be exe ya yi ke miekaa tɔgbuitɔgbuiwo le eme yi ke ame yiwo kanɛ xoxoa, woawo ke ma kea? Ahan, nu mawoe nye nu yi ke dzi be yeatɔtɔ mí. Ekplɔe zu be míate ŋu ano aŋlɔ me vevie le afi ya be nye kple wò fonye eh, Papa Innocent Goma, eh, Goba, eh, nye Innocent Selassie, Damien. Mía katã míenye Innocent. Ahan, mía ano eh, kadodo nyui ma me o. Ɔ, nye be míase veve ɖe nane ɖeka vaɖota yi ke ava yi ŋgble ge le aŋlɔ dukɔ ŋua. Eh, tɔgbui Damanji dzi be yeaɖo nya ɖe ŋu hafi na agayi dzi na mí, eh, fonye Papa. Ee, akpe no. Ɛɛ, biabia nyui aɖewo ma nabia. Edu fã kaka ɖe. Ɖeko míekpa bokɔ vovovowo va kanɛ na mí. Ɛɛ, ƒe aɖewo ma bokɔ bubuwo kanɛ. Eɖewo nɔ meme yi woke ƒe yi me va yi. Wo ho kanɛ. Eya ta ɖe, menye bokɔ ɖekawo koe kanɛ ƒe sia ƒe me o. Ee, ye ma megblɔ do ŋgɔe be ɖe míelɔ̃ ƒe kple amla dɔ enɔ ŋgɔ ne dufa kaka. Ye ma me sia me henɔ ŋgɔ hafi zã tse zã nɔ eye míeke kɔ míeke ɖe amewo katã nu. Ee, edua dzanyia enye nuvevia. Ye wonye hã kpɔli dzɔŋgbe míegblẽ ne dua hã.

Kpɔli dzoŋgbe ee tɔgbi yɔ gbodzi ɖi kpɔli dzoŋgbe medzi be dua na asi nyuie ale be kpɔli dzoŋgbe ya nuke wò ehe ɖe ŋu eye ale ne gblɔ mee ya eye mese yo gbesa ɖeka no ho ee enye tɔ lɔlɔ lɔ gana vusu medzatɔ li ƒome bu na o eva li enyo gake glɔn

Ɛ, ƒe agbagba ɖe sia ɖe dze ge ale be ma age ɖe eme akpɔ be aleke. Tɔgbu kɔe ya. Nyaselawo, Eva kple Yola gblɔ ma vɔ. enye kple ɛ, Fonye Innocent Papa Gobe ma, Innocent Selasi Damien hã le afi ya. Ɛ, Miakpɔ be alekea. Gake, ɛ, ɛ, Nya ɛ, tsia tɔgbi. ɖe va míagblɔ. Mío nya sɛlɔ na si be eɖiɖim be ame manyamanya ɖewo yi ɖe agɔ ƒe ʋɔnu. Eye me dzi be mía ase tɔgbi zewu ƒe nya yi ke wògblɔ. Nenye be wò ŋutɔ me si oa, alo ma ɖee gblɔe nɔ, me dzi be ma ƒo gbedeasia nɔ. Nenye be ate ŋu ane ŋu mɔnukpɔkpɔ ele be. Eso minti blaeve katã le mía ŋgɔ. Nenye be eye le minti woame atɔ̃ ɖe mea, miate ŋu ase eƒe gbedeasia. Yesi wokɔ nya na nye. Eho sela ase. Nu le wɔm nye be ɖe. Ye ma ŋgɔ dɔ gblɔ. Be edu fa ka kɛ kɔ zeka yi ko kani. Ye ta me dze ma gblɔe ma tɔ tsi ɖe gbɔ be. Etsɔ va yia tɔgbi Zewu gblɔ nya ɖe le mɔ dzi afia. Ta ema megblɔ ba me be ame aɖewo masi o. Eyi mɔ be mɔ ni be ɖe, yi mɔ ni be ɖe, enuya ya miawo miawo va respond ga se gɔma. So information sa le mia shi o ga se gɔma. Enu me kɔkɔ koe. Mi mi mi di mia state record sa street ga se gɔma. Eyi ma gblɔ me le be be yo nkeke tsɔm ne yɔ ake du fa. Medze me na nyaselawo nanya be ɖe etodzinɔwo nanya be ɖe la ŋlɔm mele ƒe me ɖe edu faa wobe wo kanɛ zi eve o. Zi ɖeka ye ke wo kana du faa. Yi ta medze me na mi katã mia nya be edu faa me kaka ga ke o. Ne le ame aɖe ƒe susu me be yega du faa kaga ao me me sɔsɔ ge ɖe edzi o.

Professor, eŋu ɖeka nye be tɔgbi zewua ye míeɖo dze kpli ya enye dufia ne aŋlɔ gã. Mɛku ese gɔme ɖa yi. Mi se gbedasi ya ɖa. Mi se gbedasi ya ɖa. Okay. Mm. Go ahead. Ne yo akpe eme eze mɔnkpɔkpɔ do ŋkɔ le ne eh, dutablatɔvɔ da kata le nyateƒe ma Ye ma le gblɔ ho eh nu mawo nye be tso ɖo nyi tsɔ si ke be wo be wo ke dukɔa ho si ke ewo ŋku nam gake abe ne ma a ga ɖo nya ɖeke nu kpata kpata fun mɔ me gblɔ be edze be ma gbubɔ ke ɖe tɔgbui mia ƒe tɔgbui gã si ke nye aŋlɔ dua kata dzi ɖo la ma ke ɖe enu ale be ma kpɔ be alo Nane ɖo dzɔna ema be ene mɔ maɖobo no wò numa mele nyanya ne efia aʋalɔgoawo kpɔtɔea oa? Ale be azɔli ma mezɔe. Togbɔ be nye kple awɔmefia mímete do go kã haɖeke o la, meƒo ka akpa kplii ale be numa mele nyanya nɛ o. Gake ega asɔ ŋu hã be yele mɔzɔzɔ ɖe me ye gbɔ ge kɔsiɖagbe mage ɖe ye dzi. Gake le edzeɖoɖoawo mea, ee, mele nyanya nɛ kura o. Mele nyanya nɛ kura o. Ale be meɖo to ye me to ɖo me, ee, Sun City si ke nuƒo yi ke edzi yim le afi maa. Jubilee Radio 106.9 FM. Ma se akpa ya gɔme be ye ye to ɖom eh eh eh radio dɔwɔƒea? Ya ye me to ɖo me radio dɔwɔƒea egba ma ɖe record nuya ɖe me eɖo to sike me kpɔ be nɔvinye Philip kpakple Patrick ya wo nɔ nume ɖeɖe aɖe wɔm afima ne edua esi ɖeko me dzi be ma gblɔ be le nyateƒe mea Kedzodɔwɔƒewo kple woƒe numeɖeɖe wɔ woawo se ge dumeviwo le, elabe dumeviwo la godogodoa nya ɖe se ge wole hafi anya nu he dzi yim. Ta le susu ya ta nya ma gblɔ be mi mi mi mi gblɔ enyateƒea ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ne edumeviawo. Menye be le susu aɖe ta ko wo hã aleke ko na gblɔ nya ɖe ko woawo na se koa? Nanɔ o. E, e, egblɔm ko sike ɖo hia nya nyuie be mele eteƒe tutututu nenema o. Le nyateƒe me nya yiwo ke me ese kpɔ be nɔ ewɔ abe sɔhɛawo la, sɔhɛawo vevietɔ ame yiwo ke edidi be yewoawɔ avu sike mama vava ma, mava kpɔ kpɔ be mama dziaƒoe ma tso mo le, sike dumeviawo la, woawo mo nye naneke me kã o. Susua ta la le woɖo na me nya be yɔ dzi be yɔ se tɔgbi sri ŋkɔ elabe mia kata yi we dzi a ewɔ be ke yɔ yɔ tɔtɔ yɔ me nye ŋka toto edzi yi mo. Ta ɖo ko ma a gblɔ le afi ya be emi egblɔ nyateƒea mi gblɔ nyateƒea ne edu me viawo gake afa kaka ya la me va dzi o alebe fifia fie mie edu ƒea Ka gee nye eyi gbɔna? Míese flui yi ku ɖe míaƒe ŋgɔme koko ŋu be Traditional Council a ƒe kpekpe tɔxɛ aɖe wɔ ge. Be tɔgbi, ele me ba nenema ye nukawoe míedi be yewoa alé ŋku ɖe eŋu kpakple susu be edua hã na ava asi le emegbe nenye be míewɔ kpekpe ya vɔ? Nukawo míanɔ mɔ kpɔm na? Akpe, le nyateƒe me abe ale nègblɔe be Traditional Council la, efia nyaa? A traditional council ye gblɔnɛ. Ale be le nyateƒe me yi ke gblɔm mele fia la, woƒe takpekpe le afi ɖagbe yi ke nye tsɔ ko. Ale be le takpekpe ma mea, enya yi wonuwo nu ƒo ge tsoea, wonu ƒo ge tso edufakanya hã nu. Ye woga enu ƒo ge tso Xogbeza yi gbɔna. Togbɔ be planning ne dze gɔme ho gakea, enyinfɔ ɖewo gayi ge dzi ahakɔ akɔ do vevie ame yiwo ke ne le kɔmitia me. Gake le nyateƒe ma me le le edzeɖoɖo ya ke mese tso nɔvinye Philip kpakple nɔviawo gbɔ hene doa, dzedzem abe Ye yewo ke dufa, yewo dzadzraɖo wɔna e hogbeza ɖuɖu kple nu mawo ɖe. Nya ɖeko magblɔ be ɖe edu ya ɖe miawo ɖeɖe le eme miga no dzi ʋu ade mama e mia dome o. Ye efia menye fia gã vɛ le du ya me shike edua kplɔ ŋkpaa me yi hã kplɔ ŋtɔ kpae me yi hã kplɔ ŋto akpae o. Nenye. Ame aɖe be yeƒe wɔƒe yeawɔ wɔƒe aɖea, mete ŋu gboŋ gbɔ na míaƒe efiawo dzi fia tɔgbui sue o. Tɔgbui sue gbɔ ko ŋusẽ kpɔtɔea katã ata to. Gake be eɖemahe wobe tɔgbui ʋe nya ye gblɔ be ale si ke fia be nu tɔgbi srɛ kɔmande o alo ya he va le ŋgɔ ne tɔgbi srɛ o afima ɖe edumɔ viwo no no nyawo gbɔ no hã ɖe ya ma gblɔ be no le to ɖe nya nu nyuie ɔ bia biabia ɖeka eve ne mia ga he masɔ masɔ va mio ɖeɖe domi le e aŋlɔ nyigban dzi o. Kɔ nenemae wo ele ye nyema kɔ agbedasia ne tɔgbi zewu ene lia. Ɖo fia na ŋlɔga ƒe akpa dzia ye nye ma. Eh, fonye bokɔga, eh, ko enya ɖe yi na, eh, hafi, eh, medzi be mía ase gbedatsi ya, eh, vevietɔ ku ɖe, eh, ale yi ke dufa kakawo be yewo gbɔ ga ga akea ŋu. Gake yi ma nena menya be me sɔsɔ ge ɖe edzi o. Yeah. Eh, Mariko, ah, enya yi na kɔ yi na, ke ekɔe na ma fima ge ɖe Professor Tɔgbi Dɔmadzi enelia dzi. Yeah, eh, Evo Selassie. Nusui ta megblɔm ɖo be ho e adufakaka zi ɖeka ko wokanɛ le aŋlɔ me ye woke dufawo ye wogabubɔ ɖeke ka ge le aŋlɔ me o hena míaƒe ŋugbedzitsotsoza ƒe kɔnuwo kple azaɖuɖuwo enye be gbã ame yiwo ŋutɔ wo gbagba dzem fia be yewoagake dufa vevelia fia hã. Ese tsɛ tre wo ŋu xoxo from having access to that place. Ese gɔmea? Esetrɛtrewo ŋu kɔtɛn djanto aro ʋɔnudrɔsiwo dji be, Fiya ke ne wɔna ŋlɔ ƒe dunuwo le, yi ke ne nye ʋenya ƒe ʋɔnu gã, wɔ me hɛawo ke ne es e ʋɔnu re gbe na bo moga ro fɔ teƒe ma wo ɔ, mo kpo mɔ aro fɔ teƒe ma he na wɔna ɖeke wɔ wo. Ne wɔ nye be wo due kpɔ yi wo wɔɛ, ke fiya be wo cite ge for contempt, yi a kple eƒe punishment aro eƒe tohehe, wo nya Mutamuti wɔ go yiti me wɔ nyama gblɔm ɖo. Anya gɔme se ma ne mía va fi go dzri. Ɛ azã yi ke ne mía ɖu na hogbe tsotso zã efu sa asi. Me nye ŋku ɖo dzi zã o nya. Ma ale ya ke ne mía tɔgbi ƒe nya kplo eƒeawo tso ŋɔtsi va aŋlɔ me ƒe ma o to le ŋunye.

Àse gɔmea? Yehowa dzidzi fifi le efiea? Edze be nànya be abe aleke ŋgɔgbeawo gblɔe na míaƒe dekɔnu ene fia mí be, Azãɖuɖu, dufakaka, nɔƒeawo mla dawoe nɔ ŋgɔwo kanɛ. O, èse gɔmea? Ne wòanye be wodu nu kpli do gɔ̃ hã, ŋutɔkpɔka de ekpɔnɛ, esenɛ. Ye nyateƒeae le eŋe me, le aŋlɔ me, le dekɔnu me be, Le ŋugbidoƒe, afi ma ke wodzi le ŋugbidoƒe, wodokɔ nuwo nusianuɔ, nɔƒeawo amla dawo. Woawoe nɔna ŋgɔ, wowɔna nuwo katã hena zãɖuɖu. Ke ne wònye be mía ƒe nya, tɔgbuigã ƒe nya kple lã ƒemegãwo ye dekɔnutɔwo, abe aleke aɖuɖɔ gbogbogbetutuwo kɔnua ƒe ɖuɖɔ egblɔe ene, ye wosɔ edze kɔnu gɔme hena dufakaka ɖe, vodada kae le eme? Na asi be ɖee. Megbɔgblɔm be azã ye míeɖu ma, míe naneke kpɔm tso eme o. Egbea be takpekpe ya ke ne wowɔ le enu ya Christian Council afi ma, wowɔ takpekpea be yewoawɔ dukɔ ta ne hogbetsotso zã yi ke ne yewoɖu. Enya be akɔntawɔwɔ mete va edzi o. Akɔntawɔwɔ mete va edzi o elabe. Kafla ye gblɔe endre, nanewo do viviti le teƒe aɖewo yi ke ne wò ŋutɔ wote si tɔme dzi na wò ɖokui o, yi ke eva nye biabia wò ŋutɔ va wò nɔ nɔewo biam, evɔ ebua do nɛ kpee. Ke mie ru wò gbe, mie ru wò gbe tsotso zã yi va yia, mie woƒe akɔnta na mi o, gake mi gadi be yewoa to, ato kpɔ, ato kpɔ ta, abe yewoa, yewoa dze eme, abe yewoa gava ru azã bubu. You cannot put. Something or nothing and expect it to stand. Metsɔ tsitre tsi go. Mm. Yi ta medze magblɔ be ɖi. Azɔ ayike ne rumi mi la, enu geɖe egbegblẽm. Yi ke míaƒe kɔnuawo ɖoɖoawo mededem o. Kɔnuawo ne azãɖuɖu kple ɖoɖoawo mededem o kple zu yike ne ko be enya be nɔ nyi mo ke du fa va yia, enye vɔsasa yɔ ne ma, mosani wòtɔna wòdena ɖe edeƒɔ. Leke nèwɔ fi nya? O, maŋlɔ vevie menyaa. Mm. Aŋlɔ vevie menyee. Ale mewɔ fi nya be ta egbea xogbetsotso ƒe akɔntawo be yewoawɔ motee wɔe kɔ. Ne makɔe menya be vɔsasa no kedu faa va yia, wosã vɔ wode, wo, wo, wo, wo, wode, wodena edeƒe o. Ye naga si hã be. Efonye bokɔ gake eyi Naga, eyawo katã. ma, ma, mayi dzi no. Eh, eh, ok, Mayi dzi no fi ok. na bia bia. Hmm. Naga si hã be ɖe Anya be ne míaɖua zã, ne míeke du fã ye wosẽ vɔwo, kɔnuwo ƒe akpa ɖe gblɔ be woakplɔ aƒe woaɖe dɔ. Gake enya be aƒekɔ kple edɔɖaɖa aspect of wotsotso zã ƒe planning kple tɔtɔ mɔ yeaɖo yɔ megavana edzi o mígakpɔna eteƒe o. Kɔnu li le ɖogbetsotso zã ƒe wɔnawo me be edze be woado nugbi le ƒomea me hã, le hlɔ̃wo me hã gake megavana, míawo mevana edzi o, míekpɔnɛ o. Hamuhamuɖuɖu le aƒeawo me, le ƒomeawo me, míekpɔnɛ o, megavana edzi o, míegasenɛ o. Enya be mama hogbe beauty pageant ya kana míewɔna hã. Enya be alea wònɔna tsã le blema. Enya be egbea, etsi ko míetɔe. Enya be eglitoto ƒe wɔna yi ke ɖe míewɔ ewɔna ɖɔ ŋku tɔgbuiawo ƒe tɔgbuiawo ƒe enuya mɔzɔzɔ ale yi ke ne wogbe glia woto glia me do ƒe ŋkuɖodziwɔna mawo katã enya be wogawɔnɛ wodena ɖe eteƒe o. Egbea ne wɔ nye be wobia wò be nu ka ye akaklã e bongo. Ɛɛ, èkpom abolo. Eya kae ke kplɔ tɔwo? Akakla vevietɔ, ame aɖewo mekpɔe kpɔ o. Kpom abolo mía nɔ, mía nɔvia aɖewo mesi gɔ̃ hã kpɔ o. Ele- Abongo, ele me kokui nenema. kple nɔviawo. Ese gɔmea? Ne wònye be míeɖu be míaho gbe tso zã ko ye míewɔ food bazaar vi aɖe, wònya kpɔ edu, ekuteƒe ye míaƒe ʋenu yiwo ke ne nye nuɖaɖa, atsiatsiawo yi ke ne nye blemanuwo, ɛɛ, ɔ, mía, ɔ, wɔ nenema ko wòanya, wòanya kpɔ. Nu ki dzɔ hafi míate ŋu awɔe o, ɔ nye be yetɔ ko nenyo o, ya ye ɖeka ya ɖui. Egbea ƒe nya ya gblɔm míele la, enu keklẽ kple enu biabia ƒe ɣeyiɣi ma ɔ, eva yi. Be egbea yi ke ne tɔgbui gã dotɔ ƒe nya eva dzi dzi ɖi. Eva be yeadre du ya ɖo, yeana be du ya nayi ɖe ŋgɔgbe. Egbea ame aɖewo modzi dzia ƒe tsitsi edu ya ƒe tsitsi ɖe dzi o ta ye yi ke ne tɔgbi gã ʋe nya be yeato asro tef ne aŋlɔ e ho enu ya hogbeɖuƒea o be home asro tef ame dzi va ge o yi ke ne hafi be yeado hogbe paka awɔe wonye ŋkuʋuʋui ƒe pak asro tefaa wo be mete dzi va ge o ye ya amewo gatsia tre ŋu tɔgbi gã ʋe nya kplɔ engineerswo tso enu ya e e yevublotsi va afia be wova kpɔ mɔ me wonye dɔwɔwɔɖia ahe ŋgɔgbe yi vɛ. Amewo tsɛ tri ɖe eŋu. Wodze amewo yi yewo me yi ɖe gɛ ava yi afɔ tɔm adri edri ka me no. Tɔgbigã ʋe nya be yeaklo aŋlɔ state university vɛ. Gake ame mawoa, wogatsɛ tri ɖe eŋu. Enu me enu nyui aŋlɔ me míelea, enu nyui ɖe wònye kɔ na ame ɖaa? Ye ko míanɔ afi ya godzi anɔ shi awu shi dzem na ame mawoa ɔ? Be ame mawo ne wonye deŋgbledi woa continue anɔ da gblem a? Me me ko ne be ame mawoa be le aŋlɔ ma ame mawoa mía aɖi ɖa le aƒe ma. Woa ame yawo ke ne gbɔgblɔ be enua deditɔwo womegawɔe o. Woƒe nya woƒe Ah, woƒe nya gblɔ mele. Ame eh, yiwo ke ah, ah, yes eh, okay ah, yes asegɔma nenema abe alane gblɔe ne ita míanua dedia abe nya ko gblɔ mi le ne duya na tsi ɖe dzi na mi. Hmm. kake nyiwo katã ele nyanyi na mi vɔa miete ŋu ahi ɖe gbe gblɔ gbesi agbe ye gblɔ gbesi agbe ok ah ok ok akpe afi afi mɛrɛ kuma se gɔme afɔtɔ egoba eh, afi ma a a geɖe tɔgbi eh, damaji edzia Ma aƒo nu kple ahiã le ŋgɔ Albert, sɔhɛwo dometɔ ɖeka. Mekpɔe nyitsɔ ma le teƒea kɔa wɔwoe le tɔgbui ɖe atsitre nu le afima. Efonye ahiã le ŋgɔ Albert. Nuke nate ŋu ama kple mi elabe wobe mia sɔhɛwoa miawoe va xlã ƒome teƒea Eyi ke afi yi ke yewoake du va la, miedzi be yewoake du va le afi ma o. Nu kae nàte ŋu ama kple nyasela o, eyi ke wò hã nèno sɔhɛ mamlɛawo domi le aŋlɔga nyitsɔ ma le agɔwo ʋɔnu? Akpe, Ẽ, míedɔ go woe, míedɔ go, míedɔ goe gbetɔ. Míedui kɔ, míeɖa go ɖe aŋlɔ dua katã dzi kekeŋ le zãya me. Ao, nɔ ƒe aƒe nanyo, ƒea godo mee míele. Ɛɛ, nyateƒee. Ekpɔe? Wobe ɖi hã ne ga ɖe enye akɔsu ɖe ɛ ega gawo wodo wogli ne dona. Ga yi ke nye akɔsu kɔ ega gawo ele be woglia do. Ele be tu na ƒui akpo ehe na ƒui akpo. E mayi nye nya dzi. Enye be ɖi nyitsɔ ma miɔ mienya. be woke du fã. Gake tsɔ yi ke neva yia tɔgbi ze wu be mie sɔhɛawo mieke du fã medze makɔ ɖe ete. Mie sɔhɛawo miegblɔe nɛ be mieke du fã o. Miebe tɔgbigã dutɔ ʋenya kple lãƒemegã kple mlademegãwo wono ŋgɔ woke du fã ale be. Le agɔwo ʋɔnua, Le ʋɔnu gã. Le ʋɔnu gã. Le ʋɔnu gã. Ok. Sela si medze ma gblɔ no be re. Hmm. Gavawo me nye tɔ dze nɔ dze. Ok. Gake re. Enua he ke nye deditɔ kɔ hã. Hmm. Aŋlɔ mɛ kɔ ke miala. Gbegblẽtɔ wɔ yia. Eva yi. Egba ƒe nuya kea. Egba ƒe nuya kea. Enua deditɔ. Ewɔ yi. Yero.